An hri tlang a, an khua sik tel a. Daniel a, Aw, Nanaua, Nanaua tih hianin ka ring eng lo ber. Nanaua hi chu a pi te bulah a la riak phei a. Chuan David a zawk bawihpuia kha he lamah a awm a kan bulah ih an dam lo ve ve a. Eii, Charlotte tur school an kal thei dawn lo a, chuvangin ih Motor chanchin rawn sawi karah ka rawn vlog zeuh zeuh dawn a ni. Zing lam chu vawiin chu kan skip ang, kan zing lam hun hman dan chu ka video en reng thin chuan kan hun hman dan tlangpui chu inhriat vek tawh kha aw. Kan buai thei em kha, tiang kha ni deuh mai a. Ka inthlak ang a, kan mut kawr te kan la ha a. Lo lang leh dawn a nia. Mian. Awle tunah hian dar sawm pakhat a ri leh dawn tawh a ni. Vawiin chu keima tawkah ka nui hlei thei lo a ni. Ka chau lutuk ka maw ti tawp mai ang. Hepa hi a hlei a hlei lutuk a kan hmuh ang cheu a ka pawm chhunga thil peihthlak hi. Khu tikhuan. Nebulizer an hip a, chhuat ah alo peih nuai a. Damian a hi a sual reuh lutuk a tun lai chu maw? Sual ti tawp mai ila aw. Hei a dam lo kha heta tang khan a mi zia hi a in thlak a. Tun hma a tlei thin deuh fel deuh kha a reh vek a, min si lo chuan engmah ti theih lo a. Vawiin tana ka content tur pawh ka la rawn sawi hlei theih lo a. Intei hnawk lutuk a ka ṭa te chhuak zawk vawih in chu hma bawipuia nen an damlo ni bula zan hi be viau aw ka kan chawihna pawh ka la ti fel lo ni tunah hian hmm a ṭa belh lutuk aw hi hi a. Kan inbuai fai phawt ang tunah chuan hmasa berah chuan Teimian a inbual ang a, Dawtah Bawipuia ka bual ang a, aw fai ser sawr phawt sela engmah lo chi tan ang a hmel ka a hmel ka tihian hei insik ringlo chuan engmah ti duhloh a.

A duh tawh chu lak kher hi ngai thin a maw naute bah ni se. Ka phal lo ka tih kha i chu dam dawi. Lo en lawk teu in chhung hnawk zia hi. Hei extra hi set in ka chah a lo thleng a.

Tunge hei hi? I kut kha la thla rawh, i kut kha la thla rawh, a meisa kan lo en. Damian! Ui, ta belh awfro awfro, ta belh la tum ta ni. Kan leng dawn lo u. Hei, Damian a fai tawh pi kan in tui tawh tawh, mahse kan la bal inchhung hi.

Lo hei te boi pui. Hello ti ro. Hello.
Nak lam klau ye. Mbe. I want to learn to.
To our channel ti ro ka ti our channel to ma ti. Lo hei te le. Bye bye vek lo mi te kha. Bye. Hmm. Ka bal la ni ve hi alo trap ngat ngat ta ni chu hei nap theng hu vek in. Amula chhuak leh tawh a. Demia nei kan lo ti mu leh phawt ang tunah chuan. Ui ui ui. Umm ale hei Demia na mu chiah a. Ih a mut hlan hianin ka rawn sawi ṭan mawp mawp dawn a ni. A hmasa in vaw in chu hei ka period hnai tawh nen ka chiang lo lutuk a maw menstrual cycle hi dik lo ṭhin bawk a i hriam hei. Leh pira dawn hian emotional deuh hian ka awm thin hei lung chhe deuh ang hian maw ka lung a chhel tuk a ih hei ka phone ken dan hi harsa em a hmasa chuanin hei inchungah ka lawm lutuk vang anih chu maw umm motor chung chuan kan sawi ṭan hmain lawm thu ka rawn sawi dun anih chu ka life style hi kan tihte ang aw kan life style hrim hrim keimah chauh pawh a ni lo kan chhungkua hi. Kan boring lutuk a nih chu ti tawp mai ang. Hei youtubers thenkhat chu ka en enna hun hi ka nei ngai lo hrim hrim ta tu vak mai ka hre lo amaherawh chu tlema min an sawi lar deuh hi chu tlem hian ka va en ve thin ta. An life style hi ka life style nena teh khin dawn chuan khi tah leh khu tah ang vel a ni ta ni. An ni chu ka rin a an lo hmuh nawm ti tawp ila hei an hmuh nawm ka ti keimah pawn mahse hun ka nei lo a an channel en tur kha. Chhuahna hun te an nei a, chhen leh rual tha te an nei a ni. Thian te maw an intlawh pawh a, a hlimawm tawp a nih chuan channel kha en ringawt pawh khanin ih entertainment ang deuh anga pawn hmei a hmuhnawm a nih chu i hre em. Mahse ka channel hi chu han khai khin ila khutah hian ka in dan hi chu umm a chhan chu kei chu ka inchhung life style bak hi a awm lo a, thenkhat comment ah pawh hian ka chhiar thin a i channel hi chu a hau ngawt mai eng nge i content tih te maw? a awm thin anih chu content pawh ka nei chuang lo hei family vlog khi ni tawp anih chu ka content chu chutah angin chumi chuta chhapah khawiamah kan leng ve ngai lo keimahni hi kan outgoing lo lutuk bawk anih chu maw kan chhungkua hi hun kan neih pawhin ah mut hahdam hi kan tla lel zawk zel a hevang hianin hmun nuam deuh hlek a han kal kual te hi-- Kan that chhe lutuk a, inchhungah hian kan lo buai ve bawk nen chawlh hi chuan hahdam a mut mai mai hi kan lo chak thin se. Ka channel hi lo hmuh a hmuh nawm lo hi ka ti reuh lutuk a, keimah tawp hi maw ka in dah hniam ve lutuk a nih chu, midang nena inkhai khian chi ah pawhin ka in dah lo a, chuti chung si chuan in subscriber hi Pathian zar ah Phu lo malsawmna ka dawng ka ti mai. In pung chak lutuk hi lawmthu hi rawn sawi rawn sawi hi ka duh a, thenkhat tan chuan a ninawm maithei mahse ka sawi loh chuan keimah hian hreawm tihna a tam lutuk a, chhan chu ka channel hi engmah a ni si lo a, inchhunga ka hnathawh pah bak a ka rawn tih hi a ni si lo a maw. Hei vang hian ka lawm lutuk a, ka lung hi chhe lek lek a, chu Kenzin pawh hei ninety k kan lo pe leh der tawh a, hundred k subscriber hi ka aim kha a nia, silver button kha dawn ve ngei ka tum a, Pathian zara kan dam anih chuanin ka dawng ve thei dawnin ka inhriatna ka nei tan tawh a, min ti phur em em a, mahse naute te hi an sen chhung chuanin min lo hrethiam hram hram ula, in pa prank la tih te hi hei. Rawn sawi zau lawk ka duh a, kan pa prank te hi ka chak loh a ni lo, kan pa rawn tih lan te hi ka chak loh a ni miah lo. Mahse la kan nupa kar thleng hianin a hrehawm pha ve thin achang chuan maw hei pressure a nasa vel tuk a nih chu in request a tam hian in request hi tih hlawh tlin ngei ka duh thin si a, mahse kan nupa mi zia in an lo zia ngaihtuahin kan pa hi chu a lang dawn lo tawp a nih chu. A chhan chu kan ingaihzawn lai atanga ka hria chian a nia, hetia pawisa luh nana. hman tak avang hian ka phut ve deuh thin a chang chuan mahsela ka ngaihtuah chian hian nia a mi zia nen hian a inmil phut loh a hre chiang chuan an hre chiang dawn lutuk chuvang chuan khawngaih takin comment lamah pawh khan min lo hrethiam thin ula umm kan pa lang tur leh prank ang zawng hi chuan request hi min siam sak tawh lo ula inchhung khurah hi chuanin-- Hetianga sumdawng thei tura min siam tui chu mah chauh hi ni ve a, hevang hianin i a duh lo a nih chuan tih lan lui loh hram hi tha ka ti ve a, a awm tawk angah chuan min rawn lan pui ve zeuh zeuh thin tho kha maw min lo hriat chak ve ula chuan kan pa te lo pawh min lo en hram turin ka rawn ngen cheu a nia chhan chu hei ka channel a nia kan pa nena a tir atanga rawn lang kan ni lo ka nu lat lai atanga ka channel bik liau liau liau a nia. In hmu chak viau a nih pawhin a ruk ten hi rawn la thin zawk ang a, pangai taka beisei kha chu lo ti tawp hrih ula chuan ih kan pa tel lo pawhin kan nufa ho hian eng nge in hmu chak te kha rawn request thin ula maw chuan ka sawi thui hmain hei in tifai tur te ka nei teuh a video te hi ti thui nan nakinah kan tifai lai te time lapse in ka rawn dah leh mai mai hrih ang a tunah chuanin hei naupang mutthilh dan hian ka rawn sawi a. Tunah chuan i kan motor chu eng ang chi nge tih chu ka rawn ti lang phawt ang le. Tunah kan motor model te engkim video a ih kan zu lak laia kan lak hi ka rawn post dawn a ni.

Kha kha kan motor chu ni a ih chuanin zawhna in hriat chak ni awm lutuk a ka rin leh comment then ka dah pawh ka hmuh zauh chu youtube hi a hlawk viau a ni maw motor an nei ta mai ta min tia a thenkhat kha chuan maw chuvangin. Youtube atang hian ka hlawh atang a, motor lei a ni em? Nge a ni lo? tih kha ka rawn chhang dawn a ni. Chhana chu Youtube hi ka rawn sawi tawk a channel uluk taka en thin chuan in hria ang, hlawh vawi khat chiah ka la la a, Youtube atang chuan a ni thei lo hul hual a ni, ka hlawh zat pawh ka rawn sawi kha maw, hmu duhin awm chuanin Youtube hi eizawnna tlak a ni em? tih kha ka rawn dah a, hei hi duh leh in en leh duh ni chuanin. Link hi ka rawn dah anga hemi video comment section ahan ka rawn pin anga chung berah khan link a awm dawn a in lo click anga duhlen in lo en chhin anga maw tah khanin ka hlawh zat te engkim ka sawi a tun thla tawp lampang hianin hlawh chu ka lak leh ka ring a chu youtube hlawh atanga kan lei chu ni lo phawt a nih chu tin uh motor hi a man hi vawi khata pe vek a leh lah kan ni bik lo a ih. Thenkhat phei chuanin, In pawn la nei si lo, ate pawh min lo ti maithei a ni, hreh awm ka ti rul tuk a, kha vang khanin motor nei ang deuh a rawn awm vak pawh kha ka duh lo a, maw chhan chu mah a nihna in pawn la neih hma hma a la kha kan lo ni ve bawk sa. Mahse kan mamawh vel tuk hei dam loh nikhua te leh chhungte in kal ni te hian maw kan fa ten hrisel lo sia school thlah nan neuh neuh te kan mamawh vang hian ih in neih hma a, kei chu neih hmasak a ka duh kha a nih avangin. a ni ta. Ih a man hi down payment kan dah a, engzat nge tih chu ka sawi vek chang lo ang chuan thlatin kan la ru la la ngai hria. Amaherawhchu chu Pathian zar tluang teh a kan thawh chuan ah vawmhlum thuai chu ka duh dawn a, chu tur chuanin YouTube ah hian ṭan te min lo lakpui ula, ka video te lo en ṭhin ula, en lo te pawh khan in lo en ṭhin ula, min lo subscribe ula, rawn ti deuh duah. Chuan i eng kan eng pawisa in nge kan lei tih te kha zawhna in nei khirh khan thei lutuk a chupa in ka rawn chhang vek dawn ni i ka video hi en lo a tia pakhat te te en thin in awm avang hian bul atang ka rawn sawi leh dawn keimah hi youtube chauh hi ka ei zawn na a ni lo a. Sumdawng nu ka nia, sumdawng nasa lutuk a, tunah hianin bungrua ka neih ho hi, ka lak thin, ka pek chhuah thin hi chu dawr neih ho insurplus readymade te, naupang leh puitling te ka pe vek a, clearance sale te kan nei thin a, maw t-shirt oversize tha deuh deuh ni minah pawh haksang khat vel ka hral a nih chu, chu chu hei hlep tam vak lo in ka insiam a, wholesale in ka pe thin a maw khatiang kha. Sumdawng tak tak kha ka ni ve a, ka sumdawng nasa lut tawk a. Tin, kan pa hianin hna a nei ve bawk a, kan nupa in kan lo ti ve trang trang a. Kan pa hian sumdawnna ah hian min pui nasa em em bawk a. A lang lo lamah hianin a ni hi delivery guy a ka hman a ni a, engkim deliver kual tu min phur luh, min phur chhuah sak a, hetianga min tih kawi sak tu hi ni thung a, kan pa hi kei online lama ih lo inhralh tu ka ni thung a maw. Tiang khanin kan nupa in hman atanga kan lo call ve chang chang tawh khan nia. Chu chu ni a, kan motor neih dan chung chang chu. Chuanin i nge kan sawi leh ang. Aw, in mi duhsakna avangin ka lawm em em a. Chuvang chuanin hundred K kan tlin hunah giveaway kan rawn nei dawn kan tih ziah thin kha aw. Hundred K kan tlin thuai theih nan i thahnem min lo ngaihpui bawk ula. Chuan. Keimah hian content tur hi ka vai ve thei lutuk a chuvang chuanin ih nangmahni pawn hei min lo suggest ve thin ula ka duh a eng nge umm in hmuh duh in pa prank ringawt kha rawn ti lo ula ka sawi tawh ang khan ih in nu fa ho khan chu chu rawn ti ula chumi chu rawn ti ula chumi video chu tikhan rawn suggest ve thin ula maw. Chuan tunah chuan hei ka sawi tur ang tlangpui chu ka rawn sawi zo tawh a Damian a hi ka mut anga ka mut hlanin ih in ka tifai sawk sawk dawn a kan rawn time lapse dawn a nia aw.

Umm game za khin a. Enge khel aww. Ve ngei a in do ve na sal tuk hahahaha. Hei chu pangti chawr a nia tiraw. Pangti chawr a nia hei chu. Hei chu. Mu to laka van tak.

an unau in an mut chiah ui nawmzia hi ka muhil ve chak a mahse hun hi ka ui bawk sia eitur ka eng a chuan-- Hei eitur ka siam dawn emaw? Khawchhak thil mawi lo chang chi hi. A dawtah hei hi ka hawng dawn a ni, ka bungrua lo thleng hi. Hei tawi tek, ka eitur ei lai leh ka bungrua hawng lai, ka bungrua rawn thleng ho hi ka rawn ti lang ve ang emaw? Chuan vawiin atan kan video kan ti tawp dawn nia. Ka eitur siam a ei thei hi, Puila Damian-a a khuh char char leh nghal.

henteu hei ti hian a awm a hei hi mipa naupang mipa naupang kan tih naute mipa maw jogger pants ang chi tunlai tawpa kal lakna hi tlawm thei lutuk. Tuna ka rawn dih dan hi a vai in zahni hnuai lam man vek a ni ta maw? A sial thei tawp. Then phei chu za leh tlem man lek lek chen ta. Ka sawi lo ang a, nakinah group awm chak in awm chuanin ihh comments ah hianin group link ka rawn pin zuai mai thei comment a zir in. Mahse ka ti rei lo ang group member hian tam lutuk chuan ka vil seng lo thin a maw?

Heng te hi three piece set a nia zahnih bawr man chho tur awm angah chuan tha tawp a nih chu maw hei t-shirt a awm a kekawr bul a awm a kawr ban bul vaiin three piece set ka rawn ti lang vek tawh lo ang heng hi ka thliar hrang anga ka customer te thawn chhuah tur ka pack dawn a ka thlan nasal tuk chuvaiin naupang mut thlan ka chang si a. Design hrang hrang a awm a hei hi a rawn ti lang vek lo ang a, khatih zawng kha vawiina tan chuan erawh se ka video te i lo en tluan vek a nih chuanin lawmthu ka rawn hrilh nawn leh che u. Ka video te lo en thin a min la subscribe loh in awm chuan khawngaih takin min lo subscribe dawn a nia. Ka lawm e, bye bye vek u le.